Essalowmaleýkim gadyrly futbol muşdaklary! Bu gün biz size dünýäniň iň köp aýlyk alýan ýaş futbolçylaryň onlugyny size hödürleýäris. Güýçli onlugymyzy Real Madrid klubunyň gelejegi diýilýän Takefusa Kubo açyp berýär. Habaryňyz bolsa gerek, daş bolmadyk geçmişde Barselona klubynda terbiýelenýär. Täze Messi diýen lakamy hem şol ýerde alýar. Lamia La Masia kluby bary-ýogy on ýaşynda öz klubuna goşup alýar. Şol wagtda otuz oýunda ýetmiş dört gol uran oglanjyk güýçli klublaryň nazaryna düşýär. Elbetde, Barselona kluby uly ynam bildirýärdi. Oglanjyk Barselona klubuna geçmäne bir ädim galanda, Barselona kluby Käbir syýasy kanuny bozandygy sebäpli Kubo Ýaponiýa ýol alýar. Gyzykly tarapy, Barselonany terk etse-de, güýçli klublaryň nazaryndan gaçmaýar. Şol ýyl ýazda Real Madrid kluby Kubo bilen bäş ýyllyk şertnama, hepdesine on dokuz müň ýewro şertnama gol çekýär. Kubonyň başga bir deň-duşy, Kalum Hassum, Çelsi klubynda bu möwsümde ýigrimi dört oýunda meýdança düşüp, bäş gol öz adyna ýazdyrmany başardy. Bundan daşary Kalum Hassum öz milli ýygyndysynda iki oýun geçirdi. Ol öz milli ýygyndysynda uly orun tutýar. Şu möwsüm Bawariýa kluby bu futbolçyny öz klubuna aljak boldy, emma Çelsi kluby ýaş oýunçyny goýberesi gelenok. London habarçylarynyň habar bermegine görä, Çelsi kluby Kalum Hadsuna hepdelik iki ýüz müň ýewro bermäne taýýar diýip habar berýär. Şu wagt futbolçy hepdelik ýigrimi dört müň ýewro alýar. Arsenal klubunyň oýunçysy Reýs Nelson hem özüni görkezmekde. Bu futbolçy hepdelik otuz üç müň ýewro alýar. Unaý Emri Reýs Nelson hakda ondan umytlary uludygyny aýdyp geçýär. Bu futbolçynyň başga bir Mançester Sitidäki kärdeşi Filip Fodem hepdelik otuz üç müň ýewro alýar. Bu futbolçy bu möwsümde on bäş oýunda meýdança düşüp, ýedi gol urmany başardy. Filip Fodem hakda Gwardiola şeýle pikir bildirýär, Men gören oýunçylarymyň içinde Filip Fodem iň gowusydyr diýýär. Ajaýyp hüjümçi Mozie Kinn on ýaşyndan bäri Ýuwentus klubunyň terbiýelenişçisi hasaplanýar. Ol on alty ýaşynda bolsa Ýuwentus klubunda ilkinji oýnuny geçirýär. Bunuň ýaly ynam bildirilenden soňra Ýuwentus klubunda il ilkinji terkibine girmäni başarýar. Geçen möwsümde Mozie Kinn on ýedi oýunda meýdança düşüp, ýedi gol urmany başardy. Mozie Kinn öz ýaşdaşlarynyň arasynda iň tejribelilerinden hasaplanýar. Endilikde, ýaş futbolçy Ewerton klubynda hepdelik altmyş müň ýewro almakda. Benfikadan Žuao Felfiş Atletiko Madrid klubuna geçmesi, şübhesiz, galyberse-de, bir ýüz ýigrimi alty milliona geçmesi futbol taryhyna girdi. Žuao Felfiş Atletiko Madrid klubynda hepdelik altmyş bäş müň ýewro almakda. Onuň geçen möwsüm oýunlaryna gözlesek, güýçlüligine şübhe bilen seretmek Ýalňyş bolsa gerek. Ol kyrk üç oýunda ýigrimi gol we on bir sany golly pas bermäni başardy. Ondan daşary milli ýygyndysynda hem oýunlary bar we milli ýygyndysy bilen gazanan kubogy hem bardyr. Özüniň ekonomik syýasatyna gözlemezden, Tottenhem kluby özüni transferler bazarynda basyk tutup duran bolsa-da, Angliýa klublarynyň arasynda ýokary aýlyk söwdasy bardyr. Şoňa gözlemezden Tottenhem kluby Raýany alyp galmak üçin hepdelik ýetmiş ýedi müň ýewro aýlyk iş etmekde. Futbolçynyň ýaşy bary-ýogy on dokuzda we bu pullary artykmajy bilen ödär. Ganat hüjümçisi Rodrigo de Goisiň ýaşy bary-ýogy on sekizde, oňa garamazdan, Braziliýa çempionatynda üç möwsüm geçirip ýetişdi. Real Madrid kluby ýaş oýunçyny kyrk bäş million ýewro satyn aldy. Real Madrid kluby oýlanyp oturmazdan, şu futbolçy üçin pullaryndan geçmekde. Rodrigo Real Madrid klubunda hepdelik segsen dört müň ýewro almakda. Real Madrid klubunyň ýene bir ýaş oýunçysy Winisius Junior. Häzirki günde bu futbolçy Real Madrid düzüminde hepdesine iki ýüz on müň ýewro almakda. Munuň ýaly aýlyk häzirki wagtda uly futbolçylaryň içinde hem uly aýlyk hasaplanýar. Şunuň ýaly bolmagyna garamazdan, Ýaş ykdydar eýesi nähili pula degýändigini görkezip ýetişdi. Winisius Junior otuz bir oýunda dört gol we on iki golly pas bermäni başardy. Borussiýa Dortmund klubunyň ýaş ykdydar eýesi Sanço gutaryp berýär. Bul futbolçymyz hem Winisius Junior ýaly hepdesine iki ýüz on müň ýewro almakda. Winisius Juniordan tapawutly ýeri Bundesliga klublary bunuň ýaly aýlyk bermesi kemden-kem bolýan ýagdaý, soňuna ýeten möwsümi fantastik derejesinde geçirdi diýmegimiz mümkin. Otuz dört oýunda on iki gol, on dört golly pas bermäni başardy. Gyzykly tarapy Sanço çempionatyň iň gowy assisti diýip tapyldy. Siziň pikiriňizçe, ýokardaky futbolçylaryň haýsy biri Öz alýan puluna degýä we haýsy biri iň güýçlüsi? Pikirleriňizi teswirde ýazyp galdyryp bilersiňiz. Dostlar, ýalňyşlyklar we kemçilikler bar bolsa sizden ötünç soraýan. Kanalymyzyň gülläp ösmegi üçin kanalymyza goşulmagyňyzy, laýk basyp we dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýän. Hoş sag boluň, ýeneki wideolarda görüşýänçäk.